wake ruba Stop! ndikirega kameme Eh, ndaigua kwaria kwaria kwaria tigwo ndĩrakũrũgamia ũkĩrĩria ngũnatorigani wa ndĩ gũkũ take take njĩtagwo mũthoni wa kĩrumba kĩhenjo original stop

ndĩrakiuga ona nĩ ndĩ mwana wa mũtumia ona no nginya ũhurũke ha ũik- ũikĩrie ũikĩrie kidogo ndĩragĩikĩria kidogo Ĩĩ. coka kũingĩra kameme ndĩraigua tũikĩirie tũrĩa ingĩ toniĩ Ĩĩ, ndaigua gatonye wa mbũguo nĩ aikĩria ĩĩ, ndĩraigua mũndũ wake ũgwĩtwo wa gĩko nĩ aikĩria ĩĩ. na no wega kũhurũka nĩ kwega nĩgetha ũgakĩ recharge kidogo ona nĩguo

werekeire mzima marũa wendwe ndũnathikĩrie ndũnathikĩria kameme wega niĩ ndĩragĩakirie kameme we ararĩ nĩ arĩ we nĩ ararĩ Rĩu akiuga atĩ ena mũthũngũ ũramũthamĩirie ndenderũ Ĩĩ. hau nĩho ndĩrakorereire Ĩĩ. gacoka ndathi kũrindũra nabe ona nĩguo araugaga Eh, Ĩĩ. ehe. ena mũthũngũ ena mũthũngũ Ĩĩ. Eh. Eh, aya marĩ gĩtarĩ a Cuba Oh! Ĩĩ. Ndinanyita niĩ. ũramũthamĩria kũrĩa mwena wa ndenderũ Ehe. rĩu arĩthiaga na wakademba Niĩ tondũ karĩndio karĩ mũhuko rĩ. Ĩĩ. Gagacoka karagwa. Ka- ũũ. Ingĩgacoka nĩ ihiga rĩ. Ĩĩ. Rĩu ndĩrakorire ningĩ mũkĩhũrĩra ngano arĩa mbeca. Ĩĩ, Tondũ one. hau nĩ ndinaigua wega. rĩu mũci moka haha rĩ Eh. gũtirĩ ndeto ingĩ araragia Eh, Ĩĩ. Cia kwĩgana. ona kiuma gũkũ rĩ Eh. arahũrĩire magua na gathee wa njeri Aramera atĩa? makageithie mũrũme

Mwa- mwanake ũcio na kobokobo ũguo Haiya. ciũrĩtie ũguo agathinĩkĩra mũgutho Au thĩinĩ koguo nĩ ta mũrĩmi ikara ũguo ĩĩ no nĩ ndagĩtarĩ ĩĩ no ndũ magego matiendaga atĩ ũkorwo wĩ- wĩkinyĩrĩte mũno Oh, ehe, Ĩĩ, ehe. ĩ tondũ magego na marĩa kũraga rĩ Ĩĩ. ah, ndageria nĩ ndakinyĩria mũndũ ũcio mũno Eh. mũno mũno mũno ndagĩtarĩ ũcio Eh, Ĩĩ. ehe. ndakinyira mundu ucio ri Eh. nigua we ni ndagitari Ehe. wa magego no ndamukinyira ri Eh. ni ma ng'ombe tondu Ano mega. Eh, Ndari wira. ni ma ng'ombe Nawe mzima arakwirite ni ndagitari wa wa andu. aranjirite ni ndagitari wa andu Oh. na gutiri ndagitari muru No ni muthungu. Eh? Ni muthungu. nĩ mũthũngũ akĩrĩ akĩrĩ ũirũ wa kĩrĩa ũrĩa hana rĩ Eh. atigĩtie mũcembe hanĩ kũira we agakorwo nĩ umĩte kiumba Eh. no rĩu rangi rĩ Eh. rangi aca nä ithe wa kana Eh? ithe wa kana kana gatiå ä yo ciarä na mä tage Ore kana gatiå ä yo mwanake. ä ni akĩrä mwanake wa mä aka ite tu ä ni Aragũruta

arahũria nyĩmbo ta icio cong'ima Ĩ. nĩkĩo ĩkarĩ kĩo mũraraganaga ũyũ ithuĩ twakwaria ndeto icio cia mũthuri ĩ nĩ aracia nĩwe wa mbere kũhika Haiya. aracia nĩwe wa mbere kũhikio Eh. kũhikio nĩ- nĩ- nĩ- nĩ mũ- nĩ mũthũngũ haiya kana nĩ mũndũ wĩna indo ĩĩ oe na indo aramũthamĩria kũ Ma- maraugaga ndenderũ Eh. Ma- ma- mbere macagestete rwaka Ehe. maracoka mararia ũhoro wa ndenderũ oo no mũico ka- mũico- bangalo

Wapi- wapa nake kwĩgũmĩra ũkarigua kaya twaraga mbeca kũ Eh. 800 na kĩng'oki gĩkĩ magĩko magerumu gwa stero ona kaba ũguo ĩĩ no rĩu mũciĩ angĩkĩona mũndũ rĩ mĩciĩ nĩyo All the best. Eh. Reke matwarane nĩ akĩgerie. Ah, nĩ aragĩũkire. Ithuĩ gũtirĩ na ũru. Eh. No gũikĩria kidogo. Mhm. Gĩthogoro no ngeithi. Eh. Maũndũ nĩ mega. Eh. Tunashukuru Mungu. Na gatonyera njĩra atĩrĩrĩ nake eh. rĩu we ndanoka. Ndanoka. Ndatũngana nake ha ũguo. Akija kũndũ ronekaga. Agũthiĩ ti ũguo. Eh. Ũkoneka ũguo. Nĩ ndimuonete gatonye. Hmm? Nĩwe nĩwe ũkũnjĩraga nĩwe ũkũnjĩraga. Eh, hmm. icio ici iramenywo nĩ arũme. Eh. Oneka handũ ũguo. Eh. Eh. Eh. Ha hena thota. Eh. Ha hena nyama wĩ haha. Eh. eh. Eh. ha hena chips eh. uguo cibaragitwo uguo irio na eh na cigitwo riri eh. cigitwo metha iguru ngari gakunuru na guku thutha eh arona gacabari rari

Ah, na maundu ma gutuguno igotiri na no problem amagwatire mware Mm. wamehemehe Eh. tareke ngũrie Mm. woka atia niĩ Eh, niĩ ndokĩra nda- hĩ ona akĩrĩ thaa cigana thaa thaa kenda Eh. thaa kenda na nuthu Eh. akĩrugwo mbu ya mbere ringirwo aya Mm. Eh, kwa mũkũngũgũ mũciĩ kwa mukugu kwa mukugu mucii eh ndamuria na mekora eh. andu makiuria ne ne ukuigua eh ti haraihu ne mekora eh. auga gutire mukora haiya eh. nike kuga kabu ne mekora ni mutumia ne andu makiuria i makiuria i taumira twathi gwake utuku eh mutumia wake ri

Ka- kacimaci gaka-rĩ Eh. arauga nĩko karatũma Ehe. akorwo agĩcina ngũ karauga atia Eh, rĩu twakĩmũria atĩrĩrĩ thimũ ĩno ĩha nĩguo tũreka sms yes Ĩ. Ĩ, nĩ rutwo ehe thimũ ĩno nĩ ĩigererwo metha igũrũ Eh. Eh, nĩgetha rĩ tũcire wega Ĩ. ka sms gaka tũthome ngũhũpu tiga gũkĩũraga mũndũ Eh. Eh. ka sms gaka twathoma Yes. tugura karani twacoka twamuria atĩrĩrĩ Eh. ka sms kau rĩ Yes. he mũndũ ugĩte mũkũngũ nĩ ugĩte ũkũraga Ehe, mũtumia uga aca karaiga atia no no akandikitwo ni mukungu Eh. agatumirwo ni mundu ungi okay tuoria mutumia atiriri Mm. ka sms gaka ri Eh. ugikai ugikaigua we mwenyewe ri Yes. karageria kuga atia Ehe, Eh. ehe. Ka- auga ndanataria wega Eh. no niageria kuga Ni atiriri maithori. Eh. Eh, no Eh. kurira ararira Eh, Eh. aiga atia? akiuga urona nie ndire muiganu ndeika Eh, Ende akirega- mũgogo gakombana

tũmĩthome na thimũ yaku na thimũ yakwa ũhoro ũcio ũcirwo nĩ athuri tũcire na tũrĩkie Aha. tondũ mĩciĩ mĩciĩ nĩ ndogo mĩciĩ nĩ ndogo nĩguo njiguaga na mũciĩ makiuga. ndũngĩaga gũthiĩ na mbere nĩ ũndũ wa kaũndũ ta kau Okay. atĩ tondũ nĩwandĩka atĩ nĩwandĩkwo nĩweka atĩa Aha. ũcio ti ũndũ wa gũtũma mũciĩ ũthiĩ na mbere Ah. na nĩguo njĩraga andũ Eh, Ĩĩ. eh. ndaruta mũra- ndacomora simu kandi Aha. yakwa ndanyita ya mũkũngũgũ Yes. ngĩthiĩ kũharũkia ũguo rĩ kamondo gaku rä Eh. kaima hau njiguire twa ngatheti ya gũtũ warora sms wathiĩ ũyũ atĩ eh? Rĩu- SMS. rĩu tanjĩra atĩ sms rĩ Mũtumia. Ĩĩ rĩ Na mũkũngũ. na mũtumia rĩ na ngũĩcinirwo rĩ atiga wa mbere muthikiriria na mukungugu ri oya ngathĩti tambe tũthiru na mũthikĩrĩria kama thoni ya muthikiriria Eh. take uria ngathiti ihenya ihenya breaking news Eh. riu ni ihenya ihenya Eh. haka ndi gweka haha mbere Eh, wenda kuona ugite-inĩ kä u rä ngä we eh. no gwĩtĩkia tũtiairwo ĩ maithinga haiya ĩ toka hapo ehe, ehe, kwete kabisa haiya Eh, weta ngura rĩ kũbutwo ta ciamani wa kĩama gĩa bũndi no mũbutire nĩ andũ acio angĩ anini ake Eh, weta ngura wathoma kamũhari karĩa stroke- stroke- eh, stroke one, cap- cap three. nake nĩ acoketie Eh, akaiga atĩa

kirai Eh, kirai eh. mwana gwakwa niguo muona kwari na andu aingi niguo andu aria ndora thibitari nĩguo andũ maraiga ĩĩ maraiga atĩa Eh, rĩu ara- nĩ- ona matirĩ marauga ĩĩ nĩ warauga ũguo Eh. tondũ nĩ warauga araugaga ũguo rĩrĩ auma thibitarĩ Eh. ĩĩ Eh. tondũ nĩ ahonete amen Holiday. glory be to god nĩ mũhonu na tũgacokia ngatho. Amen. Ĩĩ. Ĩĩ. no rĩu hahaha akĩaria auge kirai rĩ auma thibitarĩ rĩ Eh. ena hinya ta atarĩ arwara handũ Amen. Ĩĩ, Ngai. ĩĩ. Ĩĩ. aragũthũka ũguo andũ makerorera Eh, Mm. aiga atia? agaikia ngundi kirai Nĩ amararĩtie. Eh, Hmm? Nĩ amarĩtie.

ngũĩ mũno Eh. wa igũrũ kwĩra kĩbico Ataramwĩra atĩa? we Eh, we tiga gwĩtua ndũraigua tiga kweganithia na tabarĩra ciene gũkũ kĩrĩ nyaga waiguru akera kĩbico Dr. Karanja Kĩbico mũndũ ti ũngĩ tabarĩra ici nĩ cia ũ nĩ cia thirikari nene iraheo ũ iraheo wa njikũ nake ngavana ndarenda ũguo